D tijdit, ad ak-d-ittales ayen gan d wayen nnan imezwura-inek. Mi ara t-walin medden, am mer ad ilin wid ara d ak-yinin. Tigi d tiḥkayin n zik-nni, d timucuha n tteryel i yis-s ssedhuyen arrac. Iwacu daɣ nefɛent tmucuha n zik i nekni s tura? Eǧǧ timucuha n zik i at zik. Nekni d arraw n wass-a. Ass-a deg yirgazen ulin s agur rsen deg-s. Ass-a deg yisufag ssemliliyen tamurt ɣer tmurt. Illan ayda dɣat deg yen tallit. Ass-a, deg yiwet takurt, tezmer ad tewwa temdint tameqqrant deg usmenɣer n tiṭ. Inasen, tamussni tekka nnig teswiɛin, ur ttilitt ara ay imedhac d arrac, yessedhec uclaw-a. Ismenyafen arelluc aberqemmuc i yiṭij ireqqen, neɣ i wuraɣ yuli uɣebbar. Inasen awraɣ yif arelluc, ulac akk n teqrint gar-asen. Awraɣ kkes-as aɣebbar ad yerriq. Arelluc cwiṭ ma icellef-it d acellef, ad iddegdeg ticeqfatin tizraraqin in-asen awer teḍru yid-wen ay at tura am useklu mi gezmen iẓuran deg tazwara zegzaw yifris deg teswiɛt sellaw iḍar ṭejra mebla iẓuran leqrar-is d tamettant awer tilim ay at tura d isekla war iẓuran. Inna-sen, Tamacahut d ajlal n tmussni. Kkes ajlal iwakken ad ak-d-teḍher temsirt yellan ddaw-as. Acku tamussni ɣas tettabaɛ lweqt, Ur teqqin ara ɣer-sen s wemrar ur gezzmen lemqas. Si tallit ɣer tayeḍ tettbeddil tussna, tamussni ur tettbeddil ara. Si tallit ɣer tayeḍ i yettbeddilen di tmussni d ṣṣifa n sufella mačči d ixef n daxel. Maca Taɣawsa tis snat, a Yezwaw, tamussni mačči d lwert kan, mačči d aguni imi d-zzin leswar. Awal n tmussni d anṭag, d tikli ɣer zdat, ma tgiḍ-as algam tenɣiḍ-tt. Ay azwaw, ur as-tegg ara algam i tmusni, anida tt-issaweḍ lǧehd u afud-is tawiḍ-tt. Ma s agur, eǧǧ tamusni ad tali s agur, ma s itran, Eg-as abrid s itran, ma awan-is d asemḥelleq i ddunit d wayen illan. Anef i tmussni ad tessemḥilleq i ddunit. Taɣawsa tis kraḍ, Tamussni ay azwaw d asafu, d asafu n tafat, eǧǧ asafu ad ifu i zzizef tillas. Tamussni d asafu. Purɣu, eǧǧ asafu ad isserɣ ayen yerkan d wayen yeblan d wayen ur nesɛi iẓuran. Eg-as-d asaber yef wayen yelhan ɣef wayen yelḥan deg yiberdan, d amsebrid mačči d ameṭṭan. Tamussni d asafu. Wa yettekk-it i wa, akken ad d-yezg dayem yeɛla, werǧin yettendella neɣ yulwa, neɣ yeqqim mɣerrus di tesya. Ḥedreɣ yemmut wemɣar aneggaru d-yettawin abrid n tmussni, Nekwi tafekka-s ɣer uẓekka ideg ara yenṭel. Mi nerra akal fell-as, nuɣal-d nettmesmuqal am win iṣerɛen, la d-ittaki. Indel usafu gar-aneɣ, yessegg. Nettagem tafat. Ass-nni yazwaw i k-id-mmektiɣ, i as-nniɣ i yimɛazzan n yibbas, ɣurwat ad tuɣalem d ineḥyaf n kullas, si tmusni d tmuɣli taɣezfant, d tulya. Udet leɛqel, mmektiɣ-k-id, mmektiɣ-d akk tisutwin ara d-imlen. Amussnaw aneggaru nneṭṭel-it, dɣa nenṭel yid-s tamussni? Ulac tijemmuyaɛ d yigrawen ideg ara tḥefḍem tamussni akken i tt-ḥefḍen imezwura nwen. Tura tamussni tuɣal s idlisen. Deg mi uriɣ adlis-a i kečč ay Azwaw d tezyiwin-ik, ad ak-d-teqqim d tigejdit i usennan, d tigejdit i lebni.